Croeso i mewn i'r gôl, wythnos gyffrous a gythryblus arall yn hanes clwb pêl-droed Wrecsam a yr ail gêm gyfartal o'r gynghrair, un yr un yn erbyn Watford oedd wedi ennill y gêm gyntaf nhw yn erbyn Southampton, gêm adre a yym Sut oeddet ti'n teimlo ar ôl y gêm? Mae'n mae gyfnod cwpan hanner llawn, hanner gwag ar y funud, dwi'n teimlo, Ifor, sydd wyt ti? Ydy, ydy.
Um, Wel, mae'n jyst y gair am cyn y gêm, efo'r trafferthion efo'n cael ei fewn, oedd lot o ffys di cael ei wneud, ond dwi'n meddwl oedd y clwb wneud yn oce, okay, fel bod nhw wedi newid y drefn chydig, a oedd um, mwy neu lai pawb i fewn ar amser, dwi'n meddwl, Dwi'n meddwl bod o'n gyfundrefn newydd, ond mae'n dod i ddim rhy ddrwg, mae pethau yn cael ei chwythu fyny weithiau, dydyn. So, ond... Um,
Mae bobl yn licio cwyno, dydan. Ydyn, ydyn.
Wel, fysa na ddim pod fel arall. Na, da ni'n um, positif fel arfer, ti'n meddwl. Ydyn, ydyn.
Um, Ie, ar y cae, oedd, oedd, oedd hynny'n oce, okay, dwi'n meddwl, reit da, na ddawol, ni oedd y tîm, eto, ni oedd y tîm gorau, ail dro mewn wsos. Dylan ni wedi ennill, dwi'n meddwl. Um, Gatho ni digon o'r bel, digon o bwysau. Doedd nhw'n lot o fygythiad, ond nhw'n torri weithiau. Ond byddwn nhw yn torri, oedd ddim wedi gofyn... Pats ddim wedi gofyn gwneud gormod arbedion. Imre'n dda eto, heiddi gol. Um, bach yn siomedig yn fain y deg gwir, dyma fo oedd y, y man gwan ar y cae, colli'r bel lot yn ni yn y ddwy hanner, deg gwir wrth ymosod a gan ddiffyn. Um, sy'n siomedig i fel achos mae o'n chwarae o'r canol cae dydy, wedyn oedd, oedd hynny'n un peth siomedig, ond ar y cyfan, ie, yeah, ti'n meddwl, dwy gem gyfartal, so ti'n gobeithio sy'n wedi enll un o'n nhw. Ond um, mae'n ffodus i peidio ennill yr un o'n nhw, dau bwynt yn lle chwech o bosib.
Ydy, mae bendant yn teimlo dau bwynt yn lle pedwar, heidi pedwar. Dwi'n meddwl, oedden ni'n well tîm na Caerdydd ar y nos, ond oedd y gêm dydd Sadwrn dipyn mwy agos. Ond Oedden ni well tîm, um, ond dydy ystadegau ddim yn dweud bob dim, ond weithiau maen nhw'n ddiddorol, yn amwedig pan maen nhw'n yn, to, yn atgyfnerthu beth sy'n teimlo'n reddfol pan ti'n gwylio'r gêm, mhm. ac oedd o'n ddiddorol gweld oedd yr XG, sef to, faint o goliau ddylet ti sgorio, Wrexham yn 1.6, 1.7 a un Watford yn 0.6, felly taw dylen ni di sgorio tair gol yn fwy na nhw mewn ffordd, neu wedi cael tair gwaith gwell cyfle i sgorio, ond Yy, shotiau ar gôl, chwech gan Watford, dau gan Wrecsam. Felly, dwi'n meddwl fod hwnna'n dweud rhywbeth eitha mawr, lle oedden ni'n cael ei fewn i safleoedd eitha da, ond falle ddim yn cyfle, cymryd y cyfle i seithi, oedd, um, oedd uh, to, nath Thomas yn cael cyfle da iawn i saethu yn y blwch ar ei droed chwith a, a just stopio a troi'n ôl. Um, to, athyn ni ddim dechrau croesi'r bel i fewn tan oedd Ceiffo fo wedi gadael y cae. Felly, da ni just ddim cweit yn edrych fel sgorio. A er bod ni wedi cael gwell cyfleoedd yn erbyn Caerdydd, eto dyna oedd y broblem fwyaf, de, oedd bod ni heb roed bel yng nghefn y rhwyd pan oedd y cyfle yna. Felly, um, yng nghyd-destun elfen o weddill y sgwrs, falle fod hynna yn eitha pwysig. O fel ti dweud, dwi'n meddwl ni chwarae'n dda. Uh, mi oedd Watford yn pwyso i fyny'n uwch, a a hyd yn oed Doyle, dwi'n meddwl, yn cael trafferth efo pasio, achos oedden nhw i fyny ar y cefnwyr yn eitha uh, sydyn, a wedyn falle fo hynny'n cyfrannu at pam gafodd Vine yn arbennig ddim y gêm gore yn pasio yy achos oedd hynny chydig bach yn wir, a falle chydig bach o amser caled i Hyam eto yy rhif naw tal iawn geno fo yn rhoid amser caled iddo fo ar brydie, ond perfformiad da yn erbyn t'mo' ma' Watford yn dîm da yy felly oedd o teimlo'n perfformio da, ond falle, to, y dwy gêm gyntaf na, da ni wedi colli cyfle. Ti'n ti gwybod dwi'n mynd licio gafo cyfartal, ar ddiwedd y tymor sy'n cael gêm gyfartal yn bob gêm, ei di lawr. Uh, felly, dim dyna beth ti eisiau yn arwedig adre. Ond, to, perfformiadau da a So, os wyt ti eisiau bod yn gwpan hanner llawn, dau bwynt yn fwy nag oedd ar ei ar yr un pwynt tymor diwetha. Uh, mae wedi hefyd bod yn wythnos sydd yn gaddo bod yn brysur o ran trosglwyddiadau. Yn dydy, da ni wedi gweld Patterson game gyntaf Whiteman, oedd yn edrych yn, yn daclus, o'n i'n teimlo, chwarae'n reit dda. Um, a fel ti'n deud, uh, gol i uh, Imrei, felly tod, dechrau da iddo fo ar y cae ras am y tro cynta. Um, uh, ond mae yna sôn fod yna mwy o chwaraewyr ar ei ffordd. Um, un gwyneb cyfarwydd iawn, falle uh, Isa Cabore, uh, sôn fod o'n dod yn ôl uh, yn barhaol am uh, 2 filiwn o bunnau. Uh, be ti'n feddwl am y pris a be ti'n feddwl am um, cael Kabore yn ôl, Ifor? Um, dwi'n meddwl bod o'n busnes eitha da. Dwi'n meddwl bod yna lot o ryw strings yn does efo hwnna, efo uh, gwerthu ymlaen a canran a pethau felly efo'r efo deal. Felly mae 2 filiwn yn ddigon teg, dwi'n meddwl. Um, Ie, yeah, oedd o'n chwarae anghyson oedd o, dwi'n meddwl, da, rhai gemau oedd o'n wych, rhai gemau oedd o'n edrych fod gynnwyd ddim diddordeb. Um, ymosodol yn dda, ond weithiau'n gwneud y camgymeriad anghywir, weithiau'n seithi yn lle croesi, weithiau croesi'n lle seithi, o'n i'n deimlo. Um, ond, mae, os, os mae rhywun i ddod oddi ar y fainc, ydy o, mae, mae hynny'n deud rhywbeth yn dydy, bod ni'n mynd i, dyn di arwydd o Emre, a wedyn dod, dod ac y bore ymlaen neu fel arall, mae, mae hynny yn, yn wych. Mae Imre i fel bod o'n hongian yn ôl a wedyn rhedeg i mewn i'r bocs yn hwyr a cael cyfleon yma. Um, cybore yn fwy o, fwy fel asgell o'r falle, efo y rhedeg lawr yr asgell dwi'n meddwl. Um, lle mae'r ddau yn chydig yn wahanol a, a gobeithio fyddwn ni'n gweld dipyn o'r ddau. Um, Ie, do, ar y cyfan hapus iawn, hapus iawn am hynny. Dwi'n meddwl bod, do, da ni bod yn deud ys blwyddyn neu ddwy bod, bod um, y cefnwyr ar y ddwy ochr yn, yn, yn, yn, yn wan. Um, dim, falle dim digon o gyflymder, dim, dim cynnig coed digon, ddim coed digon dan yn y cefn chwaith wedyn. Ie, yeah, mae hyn yn gret, so da ni mond llongyfarch uh, y tîm trosglwyddo am, am, am gael hynny, am gael cybor yn ôl. Ydy, os ti o'n cael ei... Yy, t'od, 'dan ni'm wedi clywed am y termau a byd felly, ond mae 'na sawl wythnos hefyd efo tair gêm yn nhw, does, yn y gynghrair yma, felly mae'r opsiwn yna o falle dechrau ymreu ar y dydd Sadwrn, dechrau cyn bore ar y dydd Mawrth, a wedyn ymreu ar y dydd Sadwrn wedyn, t'o', eilyddio ar ôl 60, 70 munud, yy, t'o', yn y safle hefo mwya' o redeg, dwi'n meddwl fod o yn cynnig rwbeth gwahanol i Gymru, mae ganddo fo lot o gyflymder um, a to, mae o'n abod y system, so o leia fydd o'n cyrraedd a gobeithio yn gallu uh, taw'r ddeiar yn rhedeg, felly mae o'n, um, na, dwi'n hapus iawn a mae, to, mae'n bryd rhesymol iawn, dydy, felly uh, o'n i disgwyl efo fod yn gosach i bimp i fod yn onest, felly dwi'n meddwl bod ni wedi cael deal da yn fan a. Uh, sôn am cefnwr chwith, wel wing-back chwith, uh, hir ddisgwyliedig. Uh, so mae'n sôn fod Jacques uh, Ecomi uh, o, yn dod o Angers, uh, chwarae i Gabon yn Africa. Um, chwaraewr, ddim di sgorio lot o gol, ie, yeah, ond uh, mae'n amlwg wedi bod yn chwarae yn League On yn Ffrainc ers dipyn, felly dod o safon eitha, ond hefyd e, falle fod sy'n dweud y, sa, y safle oedd ni angen mwyaf, efallai, na wedi gan fod Cacace e, ddim yn ffit eto ar ddechrau'r tymor yma.
Ie, yeah, mae'n edrych yn dda yn y ddawl. Mae'n edrych yn fwy amddiffynol na, na wingback i fi. Wel, o'r clipiau dwi wedi weld, mae'n edrych fel un sy'n hoffi taclo, yn cael chwaraewyr i lawr. Um, dwi'n meddwl falle bod o'i i record ymwysodol yn cystal bod wedi'n chwarae i dîm gwan, felly gan i mm. weld, ond mae o'n ifanc. Um, a fel, fel ydy Steve, Thomas yn gêm wael dydd, dydd Sadwn. Falle fod o'n gwybod bod uh, rhywun dod i mewn, dwi'n gwybod, ond uh, tro cyntaf o'n i'n meddwl bod o'n edrych yn anghyffyrddus fel cefnwr chwyth a ddim yn edrych yn, natur, yn naturiol yna. Um, felly gret, a mae'r ma, ma hogyn mae'n edrych yn gyflym hefyd wedyn, dwi'n meddwl bod, bod ni angen hynny. Um, Ie, deg allan o ddeg. Dwi'n meddwl bod... dan ni 'di sortio un broblem rŵan efo, efo y cefnwyr yma. Ydy, a wedyn mae yna Sion, um, cef, wel, amddiffynwr canol, uh, sôn am Harry Souter uh, o Gaerlŷr, uh, sydd yn gawr, a gallu dychmygu pam fod Parky eisiau hynny, er fod gerfod ddim y record gorau uh, o Gadw'n holl iach. Uh, oedd na sôn am Falconer hefyd, doedd o Viking, eto gwych troedfedd pedwar modfedd, uh, falle bod y ffaith bod nhw'n edrych fel bod nhw am uh, gyrraedd cyngled y pencampwyr yn mynd i newid faint o arian sydd angen arnyn nhw. Um, a hefyd, um, to, sôn am ambell i rif deg falle, um, um, Mae Metro Ipswich dim gymaint o hynny yn sôn am rhif naw, a gan fod ni wedi dechrau'r sgwrs yn sôn falle am yn a'n allu ni i sgorio, neu falle i wneud y pas terfynol yeah. yna. Uh, wyt ti wedi syni chydig efo hynny? Ydw, achos um, di, di Winda sy'n mynd ffit, di um, Broda ddim yn cyfrannu efo goliau hyd yn hyn, nath o ddim gymaint o hynny tymor dwytha. Um, A da ni'n gwybod am O'Brien fesys o gyfle da di sadwn, diolch yn sgorio. Felly, diolch yn amlwg lle mae'r goliau mynd i ddod yn wedig heb Windows. Wedyn, ti angen rhywun sy'n gallu chwarae y 9 neu 10 fe cyf cyfuniad ar ddau. Um, mae cadw mas fi dal yn edrych yn ifanc, mae'n edrych yn oce okay, fi, ond... Ie, yeah, um, ond uh, Mehmet o Ipswich, nath am chwarae lot llynedd, na ddo, dwi'n meddwl nath am chwarae ar ôl mynd yna, lot. Um,
lle gan i weld... Na. Na, a wedyn, oedd yna Sion o'r, or, um, boi ma o Leon, oedd yn byd dod o hwnna chwaith, na, so... Ond... Mae o'n dipyn o soc, dwi'n meddwl.
so, ie, yeah, mae'n ma amlwg lle mae'r ma, ma y gwendid nesaf wedyn. Dwi, dwi ddim yn dwi'n meddwl dwi, dwi'n un o'r unig rai sy'n hoffi hau am yn y cefn a dwi'n meddwl bod wedi bod, bod wedi gwneud yn oce. Okay. Y ddwy gem dwytha, oedd tywa, Salek o Gardydd, mae wedi sgorio tair bedair gol, dwi'n meddwl, tymor yma'n barod efo'r gemau cwpan. A chaf am sniff yn ebyn ni. Um, a oedd hau am yn ebyn o hogiau mawr Watford Disadwn.

fans prin na sy'n dal yn hoffi Haim, dwi'n meddwl. Na, mae, well, mae'n gafter y clwb y dydy ar y funud, a fel ti'n dweud, mae clywed wedi bod yn rhan bwysig o'n yn antur ni drwy'r cyngeiriau a dal yn ifanc, felly, ond dwi'n meddwl oedd o wedi cael chydig bach o anaf yn doedd, oedd um, a yeah. ddim wedi chwarae gymaint hynny dechrau'r tymor, so falle fod o yn mynd i gael ei le yn ôl. Hyd yn hyn, mae fain e wedi bod yn dda, felly uh, fydd o'n ddiddorol. Dyma gêm gyntaf o lle dda ti'n teimlo, o, oh, wel, so Max falle di deg gysol job yma. Na. Yeah. Uh, felly, da, fydd o'n ddiddorol. Mae o'n swnio fel fod parc i efo'i galon ar gael chwaraewr mawr yn y canol, yn dydy? Yndi. Uh, just fel oedd o'n swnio fel fod o wedi to, penderfynu fod angen gol geidwad newydd, felly uh, mae'n dieddol o gael be mae eisiau. Dio yeah, ddim yn yeah. teimlo fel fod o mor benderfynol o gael ymosodwr yna ti sydd yn od, achos dwi'n dal yn meddwl bod hynny'n eitha pwysig i ni, ond Ie, os o'n i yn gwario 10 miliwn neu fwy ar y ymosodwr, wedyn ti'n gwybod bod ni'n mynd amdani Lenny, dwi'n meddwl, ond os, os, os da ni ddim yn gwario, ti'n meddwl, just, ti'n gwella fesel dipyn fydda ni, lle. Ie, yeah, dwi'n meddwl, ti'n nath ni ddeud wrth ystwyth yn dod fod, fod ti hefo'r syniad yma ar bapur oedd ni wedi ildio mwy o gol, ie, uh, nag oedd ni wedi peidio sgorio sydd allan i'r cymaru ni efo gweddill y gyngrau. Ond mae'r dwy gêm yma a'r gemau, to, tair gêm ol yna cyn dechrau tymor yn awgrymu fod ni ddim yn ffeindio cefn y rhwyd yn hawdd fendal heb wynd allan dan ar y funud. Yeah. Felly mae o'n teimlo fod angen chydig bach mwy o fflach ac um, Falle daw'r cyfle i brofi hynny nos Wener yma yn erbyn Birmingham City, sy'n chydig bach o hen elyn erbyn hyn, sy'n dal yn beth odd i ddeud, da ni'n datblygu yn lle gelynion fel to, Stockport County, e, da ni rwan yn edrych ar Birmingham a bobl fel yma, e, falle Southampton e, os di pethau'n parhau. Um, Sut ti'n teimlo am y gêm yma nos Wener? Um, Ie, yeah, mae'n un o'n nhw dan chydig o bwysau, gos nhw gweir neithiwr do yn, yn, y, yn y Carabao, 6-1. Di tan gyflawni chydig tymor dwytha, os o'n i'n ddeud. Os o'n nhw well ar ysgrifft tymor fynd ymlaen, ond um, dwi'n meddwl dipyn o bwysau ar y rheolwr. Um, uh, ond maen nhw wedi dod o chwarae i mewn dros yr haf, oedd hi'n gêm anodd yn bydd. Um, a mae'n bach o bwysau arna ni hefyd rwan, di, ar ôl y ddwy gêm yma, so ni'n... Um, Mae'r momentum yn stopio, wedyn fi'n ni gêm reit anodd yn ebyn Abertawe os wedyn, wedyn... Ie, yeah, dwi, am unwaith, dwi'n mynd ffyddiog, dwi'n meddwl, swn i'n ddim surprise o gwybod gweld i'n un un eto. Ie. Yeah.
Wel, dwi wedi deud gêm gyfartal i'r ddwy gêm diwetha, a ti wedi darogan buddugoliaeth. Um, gobeithio gewn ni'n buddugoliaeth gyntaf ni, achos y fwy na dim, os da ni angen, achos mae'r gemau wedyn yn mynd i fod yn rhoi anodd yn dydan, so mae West Ham yn mynd i fod yn anodd, um, Millwall yn mynd i fod yn anodd, um, so mae'r gemau tan y toriad rhyngwladol yn ar bapur yn, yn gem anodd yn dydan, ti'n gwybod? Felly um, mae hon adre, to, os ti'n cael, os ti'n ennill hon, fysa ti'n hapus iawn, fysa 5 pwynt o'r tair gem gynta. Um, a jyst gobeithio bod y uh, look yn disgyn yn ffordd ni. Ti'n disgwyl unrhyw newidiadau'r tîm? Um,
Swn i'n gobeithio sef Comi'n gallu chwarae, dwi'n meddwl bod, bod yna ddigon amser i wneud y gwaith papur yn does. Dwi'n cymryd, er does ddim cyhoeddiad swyddogol wedi bod gan y clwb bod yna. Um, swn i'n dechrau fo os o'r gael, swn i'n dod â Max i fewn. Dwi'n meddwl bod fain yr angen gwellai gêm. Um, o'n i'n hapus efo Brian yn cyfle yn y canol, oedd, oedd White yn dda, ni'n meddwl oedd yn rhoi rhyw fath o ffyrnigrwydd i ni yn y, efo'r taclo yn fanna, so, so ni'n hapus efo fo. Um, bosib dechrau efo James, ti'n modd, ydy Windas yn ffit, so ni'n... Dwi'n meddwl... Dwi'n meddwl o'n dod oddi ar fainc, falle. Chwarae... Um... Hofyd ar y fanc, wy'n das, gobeithio. Ie. Yeah.
Mae'n opsiwn yna, sy'n ni dal. Dwi'n meddwl bod Mo wedi gwneud yn dda am awr yn, yn y ddwy gem, so sy'n ni'n sticio fo fo. Mae just... Mae'n ni'n colli Mo pan mae'n mynd i ffwrdd, mae'n bel dod yn ôl at ni'n dydy chydig bach yn fwy. Yndi, ond dwi'n meddwl nes ti ddeud disad, ond da ni'n croes, da ni dechrau croesi'r bel ar ôl efo fynd oddi ar y cae wedyn. Mae'n mae rhyw um, rhywbeth sy'n rhwystredig iawn am hynny, does? Does. A dwi dal yn mynd all pam dydy Thomas yn ddim yn cymryd y corneli chwaith, achos dyna un peth mae o'n neud yn arbennig o dda, ynddo? A, yeah. uh, da ni dal yn rhoi... Nes i weld ystadegyn bore yma, mae Wrexham sydd wedi cael y mwyaf o gorneli yn yr EFL tymor yma hyd yn hyn. Waw. Ond da ni heb sgorio yr un ohonyn nhw, felly mae hynny'n... Uh, to, mae dangos elfen fod ti'n gefod rheolaeth mewn gemau, ond um, da ni ddim wedi llwyddo i, i wneud y gorau hon o fan yeah. hyd yn hyn. Felly, um, na, ond mae'n addo bod yn gyffroes, uh, o mae rhaid dweud, tro cyntaf fi weld cop ers rai misoedd, a mae o'n mynd i fod yn anferth yn dydy, felly oedd hwnna'n gyffroes, felly mae'r dyddiau cyffroes dal o'n blaen ni, ond uh, mi fysa fod dal yn braf gweld y bel yn mynd i mewn i'r gol.